Siz qaçıncı yılnıñ balası, anda doğuldıñız?
Otuzıncı yılı, Kerçte.
Kerçte, otuzıncı yıl balası, Kerçte. Şeerde doğuldıñız, ya siz, şeerde? Onda men bala edim, bilmeymen. Aha. Ondan men tuvğan soñ, qaç yaşında keldi, köylikke avuşqan babam. Mhı.
Anam hasta bolğan, bek hasta bolğan. Men Kirişte ölmeymen, köylikke alıp ket meni dep, köylikke ketirgen. Köylik.
Köylik degeniñ, Qaranğıt, Qarcı biye Qaranğıt degen sıraman köyler bar, balakende adını bilemen.
Şoñ Qaranğıt degen köyde anamıñ doğmuş qız qardaşı bar. Şoñ köyüne kelip, şularıñ qatında bir eki kilometr o yana Dörmen degen köyden ev aldılar, alğanlar, men bile eşitkenim eñ bu. Şu evde Yaşadıq. Ne qadır yaşadıq, ne qadır yaşamadıq, menim Ümer degen ağam bar edi, Adripi degen ağam bar edi, Emine degen totam bar edi, bir de özüm, bir de Yaqıp matamna de kişkene baqala edi. Beş balanı taşlap, anam ölip ketti. Siz şimdi qaç yaşında ediñiz sürgünlik olanda?
Sırğını kim tuta, ana, klasımdan sayayıñmı? Sayıñız. Ögey anam köyüne barğan soñ birinci klasnı berdi babam, ekinci klasnı bitirdim, üçüncini bitirdim, dörtüncini bitiralmadım, kanikulda edik, mına bugüngisi aqlımda. Kanikulda kendi evge keldim,
aha, ne,
qapımız baylı.
Ana, ögey anam, men endi ögey anam bar. Ögey ananız. Sıyırlarnı ayda, dedi.
Sığırlarnı aydav kesip, qapımız baylı. Qapımız, o yani bu Qayalsart degen köy. Qayalsart degen köyde. Ana şunda soñ bir maalde men nettim, keldim, qapı kilitli, qorqtım. Ne ekenin bilmedim. Ana o maalde Dörtünci klass olacaqta qaç, on eki yaşındamı? Qapı On üç kilit, olayım. qapa kilitli, evde bir kimse yoqtır. Yoq, baylap kimse. ketkenler. Mhı.
On üç yaşında dep esap ete ber. Mhı. On üç yaşındamı?
Soñ şu yerden bir dane soldat keldi maña. Ço işçisiz, devuşka? dedi. Men de, turuşça bilmem. Men cılaycam, bir şey kettim bilme. Bar dedi, roditleriñ kolhoznıñ yanında dedi.
Kolhoznıñ yağı degende.
Kolhoz yanında. Aha.
Kolhoznıñ yanına maşinalar kelgen eken. Men sığır aydap kettim, yırlay-yırlay, güller ciya-ciya, men zorım yoq, kelecekmen bir vaqıtta evge. Şaytep kelip men sıyırnı aydadım anam dep söz berecekmen. Kelsem, qapı baylı. Şaytep bir dadasına ana soldat ayttı, roditeli körecek bolsañ dedi, Sen qayaqta ediñ? dedi. Sır aydap ketken edim. Ne bola ya doma? dedim de, rusça aytmadım, tatarça sır eme. Evde yoqsıñız dediniz. Soñ, bar, dedi, kolhozda yanında, anañ da, babañ da, er kes onda. Barsam, onda maşina, er kesni kördim desem yalan, er maşina şıp-ma-şıp kişi. Soñ meni anam kördi, ögey anam. Remziye dedi, qızım, sen kişkenesiñ, saña bir şey demesler. Bar, balam, dedi, bizni vislıka etyatırlar, dedi, sen qapıñnı bayladılar, dedi, aç da evge kirip, nada etken bir dane tava al, dedi, bir dane de yorğan al, dedi, başqa şey kerekmey, dedi, üyler mına yerden şiy, er bir şiy, indi ana şay, öyle yaptılar da. Soñ şaytub anav tavanı, neni alıp, cuvurıp kelip, yigit taa kendi ana saldı. Sen ne qıdırasıñ sen mında? dedi. Ne çego? dedim. Men bir dane işke alaycaqmen. Bistrıy zahodi, vozmi, uhodi, dedi maña da. Kirdim de, aman tavağında cenip bilemen, yuqarında cenip aldım elime, kettim kolhozniñ yanına. Bardım, maşinağa mindim, şu yerimizni berdi, ana, men bir şey soramayman. Tağı aqlımda yarı bar, yarı yoq, ikinci klass bitiren kişi da o. Añlamaysız da, da. Anasını bir vaqıtta, soñ bizni Bir yerge alıp kettiler. Nasıl yer ekeni, adını unutamam, köyniñ adını. Orıs köyü edi. Navğa adarıp soloma töşek ediler, toban. Halqlar yatacaqlar, şu köyniñ, Qayalısartıñ halqı içün. O tobanda yattıq. Saba oldı, Tırdık, dırrrdır etip kelip şalon toqtadı. Köyün adını hatırlamaysız, ya, anda alıp gittiğiniz? Ha? Kö- Nasıl köyün a- adını a- hatırlamaysızmı, köyün adını? Köyüm adı Qayalı. Yo, yo, a- ba- başqa türlü, başqa köy alıp giten Ha, yeri. onu bir rus köyü edi. Anav ne? Yolun yandan da kerçek keçatqanda oñqola edi ya, qaydan bileyim? Unttım da, biledim, balam. Episini unttım şimdi. Unutqan şeyim bek köp. Ana, bu, bu söylegenlerim doğru. Soñ, davayte dep prikaz keldi, er kes sotuv anasına turıp, urbalarını kiyip, sumkaları qoluna. Başqa bir şey aldırmadı. Bir sumka aldı, ne bar içinde, haberim yoq. Anañ, anañız, anañız, öge anañız, ya, sumka aldımı?
Ya, anı ögey anam ayttı, episimiz dedi, balam kel buyaqa, men, biz buyaqtamız. Şu yerde turıp, şalonğa kettik. Şalonğa toturdılar bizni anau ağaçta oturğanda etip. Şu itep, itep alayımıznı. Ketemiz, men kene aqılım yetmey. Anam anı bir yaqa ketedir da deymenmi, ne bileyim, bilmen endi. Anasıma, ay kettikmi, Kün kettikmi, on beş künmi, yigirmi beş künmi, onda onı yalan söyleycekmi? Kiçkene edim, bile, on eki yaşına kişi ne bilecek? Şimdi toqtañız, siziñ qorantanızdan qaç tane insan olıp sürgün oldı şimdi? Qaç tane insan? Bizim qorantadan? Qorantadan, ya.
Üç tane totam ögey, anam ögey, Oğlanları yoq. Bir de men. Beş. Ve babam da meni alıp ketti üyden. Totam qaldı üyde. Onda totalarım qatında. Mana, kişkeneni alıp ketseñ bolar, baqarsıñ bizge, dediler. Men kettim, babam artından qalmayman, dedim. Soñ babamnıñ atında da menen üç tane ögey totam, bir de ögey ana, ha, bir ögey qartana da bar. Beş taneler. Bizden bardıq ekimiz yet tane boldıq. Siz vagon içün hatırlaysızmı, nasıl edi vagonıñ içi? Vagonıñ içi naday, mına anav qapıdan kirdik ya, uzun şalon, ortasını bölgenler, mına yaqta señ semya, mına yaqta meñ semyam. Er şalonıñ şunday etken bir dane nesinde, Bir korobkasına dicikmedir da, eki, eki semya. Bir şalonnıñ nesine eki semya, eki semya, eki semya, qaç tane eken bilmen. Başı uzaq. Siz epniz qorantadan bir tarafta oturesiz? Ya, anav bir yaqta bir qoranta, özüniñ balasıman, bir o bölükniñ bir yanında bir qoranta, özüniñ balasıman. Şunday eter, onı bek bilemen. O, ortasını bölip, azırlap ketirgenler. Aha. Soñ ya O vagonıñ içinde ölen adamlar oldumı? Oldı. Oldı.
Men közümle körmedim.
Bir dane bu siz deytken oğlan anasın Kazakstanda özbek, ne onda musulmanlar bar eken. Musulmanlarğa bir dane işte tişe de, er gide toqtay da şalon. Toqta, ne qadar toqtaycağını da ayta, ne vaqıt küdüvneceğini de ayta, şayet ketemiz. Soñ bir mahallede bir dane Anad etkesinde olam köremi, aqay köremi? Bay deyiş aytıp vislıqqa etyattılar, anam öyle uydı, dey. Men sizge taşlasam, dedi, şunı cıysañız, bir güldigiñizdi yetip, dedi, degen. Men bu cıqma dedi, dediler. Onı alıp qaldı cıyalar, ağana, mıne, Kazakstanda musulmanlar bar eken, olar cıyalar. Soñ bu bala kete, bizmen barabar. Kete, kete, kete, bir zamanda Özbekstanğa barıp tüşemiz. Sana o balanı aytayım mı? Aytıñız. O bala onda barıp oquy, toquy, aqlı, sendey aqlı yigit bolıp, bek balaban bir kişi bola. Men o yerini bilmen oñ, qayda naşanik eken. Şu endi, a, dey, biz bu vaqıtta, dey, bunda etken vıstupka körgen edik, dey, onda men anam taşlağan edim, dey. Men anamnıñ ölüsine barıp qarayım, iş yemasa, kimler yıqtı, mezarlığı nerede? Soñ ayta da o, men adam bolıp çıqsam, Para qazansam, men siziñ kelip aqıñıznı bermem, meñ anamnı cıñız, dedi. Dedi, dediler. Men qatında turman, onda episi er kezge malüm o. Soñ tavbi yaqta öldi, dediler, o uzaq, şalon uzun da, qaydan bileyim. Köp öldi, dediler. Şu ölgen apaqayım bek bilemen. Onı taşlap kete Qazahstanğa, olar cıyalar. Bu bala şu naşalıq bolğandan soñ, qaç yıllar keçe, Özbekistanğa barıp toqtanğan soñ, o bala büyüy, balaban kişi bola. O kelip anasını baray, bularnıñ Episi ölgenler, bu arasını cıyğanlar. Sonrañı balaları, torunları, ya, ya deyler, bir şey deyler, olarnı bilmeyim. Alayına bir şeyler tuttıra qoluna, şaytip anasınıñ mezarlığını hatırlap qayta.
Siz vagonlarda ne aş ayırıldınız? Aş, aş. Toqta, endi aytayım.
Anı, bunı özüniñ aqlıma tüşüdi. Menim babam er vagonğa keldiler bir kişiler, ana endi toqtağandamı, yürgendem, mına dedi, slujite dedi, mına nav kişini dedi, Sizniñ neñizde â? Kim Terakı lap etmey bile, kim rusça bile dedimi, o yerni bilme. Babam ayttı, ne gerek, mına men bilem, dedi. Babam molla edi, oqumış edi. Men epsini bilemen, ne kerek sizge, dedi. Degen. Onda körgem yoq, ayttım, dedi. Soñ bizge dedi, ötmektaş Makuş kerek. Mına şalvanıñ içine, mına bu, bu stantsiyada toqtaycaqmız, Bu saatte, bu vaqıtta tüşip, meşogıñ alıp ötmeke barcaqsıñ. Ötmek ketirip qalarğa, qal qarğada kilosın ayttı. Üleştirip bereceksin dedi. Üleştirdi. Babam, bütün yol babam ötmekçi. Ana.
Yol qaç kün devam ettiğini hatırlamaysız? Qaç kün devam etti yol? Barğa, Özbekistanğamı?
Ya. Bir, birisi on sekiz dedi, birisi yigirmi kün dedi. Enver doğrusını aytamaycam anıgı, bek uzaq Soñ- yol. Özbekistan men, teta, o, meñ tüşken yerim Andijanskiy oblast, stansiya Qırğantöbe, meñki. Bu Jantemir hanğa da tüşkenler, Samarkandskiy oblast, stansiya Cuma. Olarnıñ arasını qaydan bileyim, balam? Ana, şu qadar uzaq olar. Aşı Qorantaman, Şindyadiniyede qaldım. Startını aytayım, Adijanskiy oblast, stantsiya Qırğantöbe, odeleniye tretiy. Odeleniyede on üy bar, üçüncüsinde biz oturdıq, mına, tretiy, biz oturdıq, ögey anamman, ögey totalarımman, babamman. Sonunda oturdıq, oturdıq, qaç yıl oturdıq, bilmeymen, ola qadar aqılımda tuvır, babam öldi endigi.
Anda öldi babañız?
Uyaqta, üçünci odeleniyede öldi. Mezarı onda, özbekleriñ yanında. Babam öldi, Ögey anam elinde. Nasıl cıydılar, nasıl cıymaydılar, para yoq, ötmek yoq, şaytip cıydılar. Ana şol vagonden tüşken soñ babam, toqta, men saña aytayım, mollalıq etip yürdi. Qaç yıl eken bilmeyim men de. Mollalıq etip o adamlarnıñ episini iyne barıp, olay etmeñiz, bulay etmeñiz, güzel olurmız, oyaq, buyaq dualar oqup, babam şaytip yürdi. Anamnıñ yılını bilmeyim men de. Soñ bir kün babay yatqan, babay yoq, babay qalsa ölgen babay. Ana, şu şincalenniñ tretiyiñ domda babam öldi, mezarı da Özbekistanniñ nesinde. Ağalarım da cenkte boldı, Abrif aqam filan yan cihını yoqoqladı, kelmedi, Ömer aqam qaytıp keldi cenkte pitirip. Ağan, toqtañız, ağañız cenkten evel, cenkten soñ nasıl? Cenkni pitirip keldi.
Pitirip nasıl sizi, Keldi, nasıl ağam, sizi taptı? bir Sizi kras- taptı nasıl deyim? sen? Özbekistannıñ Krasnıy Mayak degen kolhozında, Hmm, mhm. Krasnıy Mayakta da tura. Ha, Şu Krasnıy Mayakta tura da, soñ bir kün bir aqay kele oñ evine, selam aleykum dey. Olar evelden bir-birini bile ekenler, balalığından, şimdi ekenler. Vay dey, men dey, mına bu aleket boldı dey, semyamı cuydım degen vaqia ayta. Vaqianıñ adı Bera, Börali, adını da bilemen. Börali aka ayta, Ömer dey, men Andijan betlerge o yaqa, bu yaqa ketmesem bolmaycaq, ep bir yerde semyamı tapmadım dey, bala, şağa episi yoq, mınaday boldı da dünya. Soñ, vay ase arıp eken dey, masağana bir-eki kümüş param bar edi dey. Osman var emiz gidip, meñ de qardaşım Qıdırışnı yaqtan dey. Soñ kele o yaqtan bu yaqa, kele, doğru birinci oddelniye kele. Birinci oddelniyede anamda doğmuş qardaşı bar Zeynep. Zeynepniñ evinde oturaman. Gök yanıma keleme, avşa-avşa yüreme, kim ötmek bere, şunda baraman. Soñ onda tuttu meni, Remziye mındamı? dedi. Remziye degen barmı, Osmanmı? Bar, mına mında. Madam kelip yaqam, kişkenemi, kene de qaçqasına keldirme. On üçmi, on beşmi, o, yigirmi ta bolmayma. Soñ meni şaqırıp aldı da, Sen, dedi, şunday-şunday evde ağañ barmı? dedi. Oña ayttırttım, ağa bar edi, mına Abdrepi öldi. Ümer soyıge kelgen dep aytalar, ta körmeymen dep. Ana Ümer aqağa men bilemen dedi, Krasnımayaq degen yerde ne de, kolkozda yaşay, Özbekistanda. Meni ciberdi dedi. Seni alıp kelesin dep dedi. Sen dedi bir çareñ yoqmı, bir qaçmır tapsañ balam dedi. Mende para bir dep aytmay. Erkece tereka yoq da, o azğana bergen daa biz serberi, barlıq barını bergen. Soñ şoñ içün seni alıp qaytacaqman. Ana seni Ayşe dey. Bilmeyim dey men de para aqqında men de, men paranı qaydan alayım, özüm bir kâğıt yoki zoruma tabaman dep içimden aytam, tışımdan aytmayman. Qorlanğanımda aytmayman. Ay, Ayşe dedi, ketti o soñ. Men kene semyasını bir aylanıp kele, qaracaqtı da ketti, coq boldı. Soñ taa keldi. Qa, aqça, aqça topladıñmı? Soñ men aldım bir arqan, kiyindim, ögey anam evinde mi? Endi tez anamdan biyağa uçtım bugün. Şaydı bir aqay alıp ketecek bolam, men bir qaşıq mışıq qazanayım, qoray satayım bazarğa dep. Qoyı ana qozapayañ mınaday ağaçı yerniñ tibinde qala, pavlı cıyğa soñ. Onı toplap, cipke baylap, baylap, baylap, başıma köterip, ana bide satqan apaqaylar bar, bazarda. Olar qoray satıp alalar. Olarğa aket dedi bir nesi, onda aketim. Qaç, qaç kere aketken bilmez, seksen altı kümüş para atıp bardım. Seksen altı kümüşni pencerege saldım, ögey anam indi. Tıra aqşa. Bir kün kelsem, seksen beş bolğan. Ana totalarım ötmek alğanlar alâlem. Endi ne aytayım, bir kümüş alınğan endi. O malde sena qaç, ötmek qaç, bir şeyden haberim yoq. Soñ şaytıp, onı men Ana vaqayısam keldi. Qayttım etim dedi, mına, seksen qaçmış param bar dedi. Bolsun, bola, mende de bar dedi. Şunı aytıp, meni o aqay alıp, qatına, maşina tapsaq, maşina, poyezd tapsaq, poyezd, eşek tapsaq, eşek, mine, mine, yaya kirgizmedi, aşıqtırmadı, yamaşıy söylemedi, özümizniñ evelden bilgen kişi o, mına, Abdıripey Qamar dayı, aqam dayı, olarnıñ dostları eken. Soñ. Kelip tüştik nege? Cumağa, endi onda keldik endi şu aqayma. Cumağa kelgen soñ, bir tatarapaqay çıqtı aldımdan. Saniye, Zekeriyanıñ totası, İdge bile. Vay, Remziye, qaydan çıqtıñ atam? dedi maña. Men özüm de bilmey qayda çıqqan dedim. Mına aqam, meñ aqam qayda tura? dedim. Meñ aqamı olar eñişte deyler. Tazası uylandı. Toqta, dedi, na yaqa, na yoluma ketiber, on altı kilometr yol keçeksiñ. Krasnıy mayaqta, ağam, dedi. On altı kilometr keteceksiz? Deñ, endi kettik, Krasnıy mayaq qıdıramız, ana, Vahayman ekemiz. Ana, bardıq, kettik, kettik, kettik, bir maalde bunı taptıq. Kirdik üylerine, cengem bir özü. Anasın, endi köyge barasın, bir qaşiy bar, köresiñ de onı, sorap. Ağam, dedi, men ayttım, ağam qayda, dedim, men. Aqam kuznâda kuzniç bolıp çalışadı edi, meñ aqamnı cengem. Biz Qırımdan çıqqanda mallar qaldı mıñraşıp, lâle çeçek gülney olıp Qırım qaldı yaraşıp. Lâle çeçek gülney olıp Qırım qaldı yaraşıp.